Latinoamericano y Mericano. Cerca y toco bo taña bo yerba, bibida, snacks, productonan pa entre otro bo cabey, bo productonan pa limpieza di cas y hopi mas. Ademas di excelente servicio di y toco, nos ta atende tur yamada y mensahe. Nos ta paketa bo mercancia cu dedicacion y ta sorgo pa bo hañ'e na tempo te na bo cas. Asina bo no tin nodi sali den awaseru ku friu di Rotterdam pa Den Haag, Antwerpen te Limburg, Enschede, Groningen i toko ta entregá tur kaminda. E sabor di nos islanan abc i isla riba den un klik te na bo kas. Bo gusta hasi kompra ora bo ta na kas? P'esei i toko t'ei e tienda online ku bo por konfia.

Shona tur, bonochi, bonochi, bonochi. Pa mi ta un inmenso placer di ta hunto cu boso, sea ca bosnan na cas, anto bo mes sa, wer a cuminsa bira friu, dus laga nos sinta dushi, dushi na cas, den cayente, anto asina nos ban. Wak un programa masha informativo edukativo awanochi den Pika Pika Talk Show. Promé ku mi trese mi invitadonan dilanti, mi kier a dediká un par di palabra na nos amiga stimá Yvette Saintje. Yvette, su ruman homber Danilo Saintje a fayesé, su mishon aki a wòrdu kumplí. Dus ta un partida ferfelu, pero ya, nos tur riba un dia nos tambe lo ta na bèr, burt. Yvette, mi kier a deseá bo di kurason hopi forsa Pas profundo tanto pa e famia nan bosan famia henter y Danilo tambe y un biaha mas gecondoleerd anto spera den e tempo vervelu aki Papa Dios duna bos nan forsa pa asina sigui sigui bay dilanti ya. Yvette un brasa masha masha fuerte pa bo ok laga nos ban sigui shonan mi no sa kiko ta pasando Facebook pero Facebook no ta poniendo number nan di siguidores nan di pika pika pero nan ta pone e ta pone Facebook user dus mi sa Facebook ta bezig cu algo

Oh come! Yes! Sho nan, awe nochi nos tin un par invitado, tres. Nos tin Lionel Martijn, nos tin Rutmila Cecilia, hopi hende lo conoce Rutmila Cecilia y tambi tambe Lionel Martijn, anto Zulaika Lucas, Pa mi ta un placer di tin Zulaika awenochi den programa. Ta prome bia cu Zulaika ta den Pika Pika. Anto ora mi a compronde kico Zulaika ta haci, I like it! Yes! We gaan plukken mensen! Manera nan ta bisa na Hulandes, ban piki! Ban pa bai, sigur sigur. Ya, i atrobe pa Rutmila, laga Rutmila, ora Rutmila subi, ato nos ta ban sigui papia erover. Laga nos kuminsá ku Lionel. Bonochi. Bonochi, Lionel, Rutmila, wara mi laga mi kambia e kos asin aki, anto nos tin Sulaika. Yes! Ana, bo nochi. Rita Team, bo nochi. ABC Eiland, aki ta cu Ana Cara. Ta Ana, eigenlijk e jama, pero su nomber ta Alf. Sí. Ya, ke men, mi no sa ta kiko ta pasando cu Facebook, pero ya, Facebook de laster tin nan ta bezig ta, sorry, ajustando un ke otro, dus por ta esaki tambe ta un di nan. Dus ba wak. Sí, bonochi bonochi Lionel, welkom. Sulaika pa promé bia. Welkom den Pika Pika. Ruth Mila, abo semper ka bisa no yu mi tin mier di camera, anto wak bo awor aki. Mi no por ker e cos aki. Casi drenta camera.

Cuida, zorg, informa, educa nos hende grandi nan, nos señora nan. Anto semper semper mike pa Rutmila a bini den den pica pica Rutmila a sa ¡Hm! Ami cu camera? No yu mi tin miedu mi tin vrees anto awe awe. Te gran dia Rutmila welkom di berdad di berdad berdad si awanochi nos ta bin papia over di ya tur kos ta drai rond di mundo sèn sèn i mas sèn sigur sigur tur kos ta sèn anto ultimo tempunan. Hopi di nos hendenan, no nos hen nos hendenan so, pero tur hende aki den Oropa, rond mundu tin problema financiero. Pero aworakí m'ha komprendé di Stichting Occam, nan ta bezig ku Un plan for aanpak. Anto mi kier kuminsá promé ku Lionel puntrando kiko Stichting Okan ta para p'e. Danki p'e oportunidat. Konta ku serba pa mi ta den bo programa. Y mi por bisa di cual hopi ta tan aki. Otro aña hopi ta tin y cuarenta aña. Pues no tanto tempo cu nos tin sirbiendo nos comunidad y sali na vanguardia di nos comunidad. Lionel, bo audio tin echo. Mi ta kere mijo bo sali anto bo le drenta bek. Bo? E tin echo ainda? Sí, e tin echo. Anto mi sa cu ora bo drenta sali, e suppose cu e echo ta bai. Sí, e ta klink dobel, sigur sigur. Rudmila.

Mi ta batròp tròp kontentu si ta opt den dos di es. No, e ta bole bai bin. No, bo tambe tin ku drenta sali. Ok. Bo? Si, Zulaika. Zulaika. Si. Zulaika, wèlkom un bia mas. Ken ta Zulaika Lukas? Zulaika Lukas ta yuda mi ku hopi bon kurason. E ta yuda hopi.

No tuma mi na malu, mi ta bay sali completamente anto mi ta manda bosnan un nieuwe link. Bo, anto mi kier bay wak e ora ei kiko Facebook ta bay haci. Bo, shownan, no skit, un bes nos ta back. Ok.